ḽo kovhela ndi madekwana hu khou tevhela mafhungo fhano kha belren news vha tshi khou avhalelwa nga rofhi wa tshikovhele nḓirivhe ndi mutshelo wa ndeme kha mutakalo wa vhathu izwi ndi u ya nga bambiri ntswa yo ganḓiswaho kha dzhanele ya agriculture and food chemistry vhorasaintsi vha ri nḓirivhe dzo pfuma mbumbano dza zwimela dzi vhidzwaho polyphenols Hu na vhuṱanzi ha zwa saintsi vhu sumbaho uri polyphenols dzi shuma u khwinisa mutakalo wa mbilu, u langa zwavhuḓi swigiri ya, swigiri ya malofha na u fhungudza khombo ya u farwa nga khensa. Vhorasaintsi vho dzinginya ḽa uri nḓirivhe dzi wela kha mutevhe wa zwiḽiwa zwa nṱhesa zwi re na pfushi na mutakalo. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga musedzulusi wa khensa, Dokotela Vho John Pezzuto u bva Yunivesithi ya Western New England. Tsedzuluso ntswa yo tumbula uri vhana vha zwimpanzi vha guda nḓila ya u davhidzana u bva kha mme na vha mashaka kha dubo lwa mme. Zwi tshee zwo ralo, a hu na zwo wanalaho malugana na vhuḓifari ha vhudavhidzani kha dubo lwa khotsi na mashaka a khotsi. Mawanwa aya ha ngo fhambana na vhuḓifari ha vhudavhidzani kha vhathu. Sa tsumbo, vhana vha guda nḓila ya u davhidzana musi vha tshi khou aluwa, nahone vhuḓifari havho ha u davhidzana vhu ṱuṱuwedzwa nga vhaṱhogomeli vhavho. Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga Yunivesithi ya Zurich yo anḓadzwa kha dzhenala ya PLOS Biology. Mukomishinara wa mapholisa vunḓuni ḽa Limpopo Lieutenant General Thembi Hadebe vho akhamadzwa nga tshiwo tsha mabulayo tshe tsha ḓo itea mavhengeleni tserekano a Nkuna Kraal muvhunduni wa Nkuza na masiari a Mbamulovha nga Mugivhela. U ya nga mivhigo, sedzheni wa mapholisa ane a vha mufumakadzi o vha o dalela afho mavhengeleni a na vhaṅwe vhathu vhavhili vhahulwane, hu tshi katela na ṅwana wawe wa miṅwaha ya rathi, musi munna wawe ane a vha uri vho vha vho no ḓi fhambana nae lwa tshifhinga tshi linganaho miṅwedzi ya sumbe a tshi bvelela. Hu khou pfi vhukati ha avho vhavhili ho mbo ḓi takuwa khani, ye uyo munna a fhedza a tshi khou bvisa tshigidi tsha mushumo a thuntsha uyo mufumakadzi kha zwipiḓa zwa muvhili zwa nṱha. O ri u fhedza u thuntsha a vha a tshi khou lingedza u shavha nga goloi, He vhathu vhe vha vha henefho vha thoma u mu gidimedza vha mu rwa phanḓa musi vha tshi mu fhisa na goloi yawe. Mufu o ṱalusiwa sa Sedzheni wa Mapholisa vha Ṱhohoyanḓou, ngeno wa mufumakadzi o ṱaluswa sa Sedzheni wa Mapholisa ane a shumela bodarani ya Beitbridge. Mukomishinara wa Mapholisa, General Thembi Hadebe, vho humbela miraḓo ya tshitshavha uri vha tandulule dziphambano dzavho dza muṱani nga u ṱoḓa thuso kha vhaḓivhi. U swika zwino mapholisa Vha khou humbela ane a nga vha na vhuṱanzi vhune ha nga livhisa kha u farwa ha vhathu vhe vha ḓo dzhia mulayo vha u vhea zwanḓani zwavho, hu tshi katela vho na vhane vha nga ḓa na vhuṱanzi. Zwo ralo, muambeli wa mapholisa, Colonel Malisela Ḽidwavha vha a ṱalutshedza. The deceased male was identified as a sergeant attached to Thohoyandou K9 and the deceased female was identified as a sergeant attached to Beitbridge port of entry.

A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Belren News muthetshelesi kha vha bvele phanḓa na u ri tevhelela hune vha ri wana fhaḽa kha Spotify, X Twitter, TikTok khathihi na kha YouTube kana u ri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vha vhuyela nao tshifhingani tshi ḓaho. Ndaa.